u lanqas qatra għax-xorb. Din il-frażi, miktuba minn Samuel Taylor Coleridge fil-poeżija Rime of the Ancient Mariner, tirrifletti s-saħta ta' kull baħri nawfragat f'nofs ta' baħar, ilma kullimkien, iżda lanqas qatra waħda tajba għax-xorb. Iżda din ma kinitx problema tal-baħrin nawfragati biss. Kull min jgħix viċin il-baħar, żgur li xi darba jew oħra għaddielu dan il-ħsieb minn moħħu. Fit-Testment l-Antik, fil-ktieb tal-Eżodu, Insibu rakkont li jgħid li kif il-Lhud qorbu l-Baħar l-Aħmar, f'post imsejjaħ Mara, huma sabu nixxiegħa ta' ilma, iżda din kienet mimlija b'ilma salmastru, jiġifieri mielaħ, u Mosè kien bidel dak l-ilma f'wieħed tajjeb għax-xorb. Issa, kif Mosè irnexxielu jbiddel l-ilma mielaħ għall-ilma tax-xorb ma nafux eżatt. Però, din l-istorja hija żgur xhieda illi l-idea illi nsaffu l-ilma mielgħ ilha teżisti. Anki fil-Greċja l-antika, nafu li Aristotli kien esperimenta b'sistema ta' filtrazzjoni u distillazzjoni sabiex jipproduċi ilma potabbli mill-ilma baħar. Is-suċċess tiegħu kien limitat, għaliex il-kwantità ta' ilma prodotta kienet tkun żgħira ħafna. L-aktar li kienu japprezzaw il-produzzjoni tal-ilma tax-xorb mill-ilma baħar kienu bla dubju ta' xejn il-Baħrin. Iżda, kien biss fis-seklu sittax illi bdew jużaw sistemi ta' distillazzjoni permezz t'evaporazzjoni fuq il-ġwiefen tagħhom. Sas-seklu għoxrin, dawn is-sistemi fuq il-vapuri kienu saru n-norma, l-aktar fuq dawk il-vapuri li jbaħħru fit-tul. U f'Malta? Jekk imorru lura għas-sena 1881, naraw kif l-Ingliżi, li dak iż-żmien kienu ilhom diġà Malta madwar tmenin sena, kienu bnew l-ewwel distilleriji tal-ilma baħar. Li kienu jagħmlu kienu jgħalllu l-ilma baħar, jiġbru l-fwar tiegħu u jużaw lilu bħala ilma tax-xorb. Fis-seklu dsatax, Malta kellha problema tal-popolazzjoni. Il-popolazzjoni baqgħet tikber. Imma apparti li baqgħet tikber il-popolazzjoni lokali, bdiet tiżdied ukoll minħabba li issa Malta saret bażi militari u navali Ingliża. Minħabba fek l-Ingliżi daħlu f'ħafna proġetti. Proġetti li uħut minnhom għadna narawhom viżwalment sal-ġurnata tal-lum biex ikun hemm din il-provista tal-ilma għall-bżonnijiet ta' kulħadd. Inbnew barracks madwar Malta u allura anki hemmhekk kellhom bżonn jagħmlu ġibjuni, kellhom bżonn jagħmlu torrijiet bit-tankijiet tal-ilma biex ngħidulhom hekk. U kellhom bżonn ukoll jagħmlu distillaturi. Għandna wieħed ġewwa ta' Sliema li llum naturalment madux jintuża bħala distillatur li kien jiddistilla l-ilma baħar għall-ilma kemm jista' jkun li jkun jista' jintuża domestikament. Iktar tard, eh, fil-bidu tas-seklu 20, minħabba iż-żieda sostanzjali ta' bastimenti ġewwa l-Port il-Kbir, anki taħt il-Forti Sant'Anġlu, bini li għadu jidher sal-ġurnata tal-lum li nbena distillatur u dana kien imbena fl-1903. U wieħed jirrealizza li dejjem kienet se tkun problema kbira għal kulħadd. Speċjalment meta mbagħad bħalma jiġri dejjem fil-Mediterran ikun hemm dawk il-sena sentejn fejn jonqos tonqos ix-xita. Meta tonqos ix-xita naturalment ħajonqos ukoll il-kwantità ta' ilma naturali li seta' ikun hemm min-nixxijat u mill-bjar li għandna mad-dawra. Minħabba fekk il-problema kienet dejjem tikber u allura dejjem irid ikun hemm dawk is-soluzzjonijiet mill-awtoritajiet Ingliżi.
Fl-1955, fl-Istati Uniti, kienet ġiet implimentata sistema ta' distillazzjoni moderna u fuq skala akbar imsejħa Multi Stage Flash Distillation. U mbagħad, ftit snin wara, fis-sittinijiet, f'Malta inbnew żewġ impjanti simili, waħda bħala parti mill-kumpless tal-Power Station tal-Marsa u l-oħra f'Ħondoq ir-Rummien f'Għawdex. L-għan oriġinali tad-distillatur tal-Power Station tal-Marsa kien li jipproduċi ilma pur illi mbagħad dan jintuża mit-turbini u jiġi ġġenerat l-elettriku. Però instab illi din is-sistema ta' produzzjoni ta' ilma potabbli setgħet ittaffi l-problema ta' nuqqas ta' ilma li l-pajjiż kien għaddej minnha. U dak iż-żmien din kienet it-teknoloġija l-iktar avvanzata u ekonomikament vijabbli illi kien hemm għall-protuzzjoni ta' ilma pur u potabbli. Iżda kif jgħidu, ix-xitan m'għandux ħalib. Fis-snin 70, kaġun tal-embargo mill-OPEC, riżultat tal-konflitt bejn l-Istati Għarab u l-Iżrael, u aktar tard ir-Rivoluzzjoni Iranjana, il-prezz internazzjonali taż-żejt spara 'l fuq. Dan għamel dawn it-tip ta' impjanti ta' distillazzjoni, li kienu jikkonsmaw ħafna enerġija biex joperaw, mhux finanzjarjament vijabbli. Il-produzzjoni tal-ilma tnaqqset drastikament. u l-pjan li jinbnew iktar impjanti ta' distillazzjoni safa fix-xejn. F'dinja globalizzata, pajjiż bħal Malta, li jiddependi totalment fuq l-importazzjoni, kull azzjoni li ssir 'il bogħod minn xtutna taffettwa l-ekonomija tal-pajjiż u s-sitwazzjoni soċjali tagħna. Fis-snin sebgħin, Malta kienet supplixxuta bl-ilma mostly mill-impjanti ta' distillazzjoni. Fil-bidu tas-snin tmenin bdiet tittieħed deċiżjoni għal liema teknoloġija ħa tintgħażel. Il-membrani ta' dak iż-żmien kienu qed jiġu żviluppati, kienu qed juru riżultati tajbin u ttieħdet deċiżjoni kalkolata li bil-sistema ta' reverse osmosis bil-membrani, Kienet se tkun ħafna iktar effiċjenti mis-sistema ta' distillazzjoni. L-ewwel reverse osmosis li b'suċċess ippurifikat ilma mielaħ permezz ta' membrani kienet żviluppata fis-snin sittin f'università f'Kalifornja, fl-Istati Uniti. F'Malta, it-teknoloġija ta' reverse osmosis waslet fis-snin tmenin, b'Malta tkun fost l-ewwel pajjiżi li kkummissjonaw impjanti ta' reverse osmosis. Fil-fatt, fl-1982 inbena l-ewwel impjant f'Għar Lapsi u s-sena ta' wara, impjant ieħor fil-Marsa. L-impjant ta' Reverse Osmosis t'Għar Lapsi kien isaffi ilma baħar, filwaqt li l-impjant tal-Marsa kien isaffi ilma salmastru. Dak iż-żmien, l-impjant ta' Reverse Osmosis t'Għar Lapsi kien l-akbar reverse osmosis fid-dinja u l-ewwel impjant fid-dinja li kien qed juża din it-teknoloġija ġdida fuq skala kummerċjali. Iż-żoni tan-Nofsinhar ta' Malta u ta' madwar il-port, li kienu l-iktar industrijalizzati u l-iktar ippopolati, kienu dawk iż-żoni li ġew milquta l-aktar mill-qtugħ tal-provvista tal-ilma u mill-kwalità ħażina ta' ilma. u dan wassal biex ikun hemm pressjoni soċjali u politika kbira. F'inqas minn għaxar snin, kienu kkummissjonati tliet impjanti ġodda ta' reverse osmosis biex tintlaħaq id-domanda, f'Tigne, fiċ-Ċirkowwa, illi tejbet il-provvista fit-Tramuntana ta' Malta u f'Għawdex, u f'Pembroke, illi ħadet post ta' Tigne biex isservi aħjar l-industrija tat-turiżmu illi kienet qiegħda dejjem tikber. Id-deċiżjoni biex jinbena impjant ta' reverse osmosis Hija primarjament ibbażata fuq jekk għandekx kwalità tal-ilma li ġejja mill-baħar li hija tajba, apparti l-ġeoloġija u apparti l-post innifsu li jrid ikun ovvjament mhux 'il bogħod mill-baħar u jrid ikun mhux qrib ħafna tan-nies. Malta, fit-tliet postijiet li għandna, Ċirkewwa, Lapsi u Pembroke, sibna ilma ta' kwalità tajba barra li saru t-testijiet preliminari u d-deċiżjoni primarja kienet dik. L-affarijiet l-oħra mbagħad jiġu wara. Ovvjament qed ikun hemm il-permessi neċessarji u kull ma jkun hemm involut f'binja ta' dil-kobor.
Illum, l-impjanti ta' reverse osmosis jipproduċu 57 fil-mija tal-ilma potabbli tagħna, jiġifieri iktar minn dsatax-il biljun litru fis-sena. U qed jinbena wkoll impjant ta' reverse osmosis ġdid f'Ħondoq ir-Rummien f'Għawdex. L-impjant il-ġdid ta' Għawdex se jkun pass ieħor 'il quddiem. L-enerġija użata fil-produzzjoni tal-ilma se tkun waħda mill-aktar baxxi meta kkumparata mal-aqwa impjanti fid-dinja. Dan ifisser li l-impjant il-ġdid ta' Ħondoq ir-Rummien mhux biss se jkun qed jara li Għawdex ma jibqax dipendenti fuq ir-reverse osmosis taċ-Ċirkewwa, u li jkun hemm kontinġenz għall-provvista tal-ilma f'Għawdex u fit-Tramuntana ta' Malta, iżda li se jkun qed jagħmel dan bl-aktar mod effiċjenti li t-teknoloġija moderna tippermetti u għaldaqstant b'impronta tal-karbonju iċken u b'impatt iżgħar fuq l-ambjent. Il-prinċipju li bih jaħdem il-proċess ta' reverse osmosis huwa wieħed sempliċi. Għandek l-ilma mielaħ illi jgħaddi minn tip ta' passatur fin, illi jħalli l-molekoli tal-ilma jgħaddu imma iwaqqaf molekoli ikbar, bħal dawk tal-melħ, ta' mikrobi u anke xi kimiċi oħrajn illi jinsabu fl-ilma, milli jgħaddu. It-toqob ta' dan imsejjaħ passatur huma 2,500 darba irqaq minn xagħra ta' bniedem. Il-proċess ta' reverse osmosis huwa sempliċi ħafna li hemm steps fast ħafna wara xulxin li l-ilma baħar Jispiċċa ilma ħelu fi ftit minuti. L-ewwel intellgħu l-ilma mill-boreholes ta' ħdejn il-baħar, jiġi filtrat dak li huma suspended particles, partiċelli li huma ikbar minn 5 microns li huma biex nissalvagwardjaw l-membrana tagħna minn daw il-partiċelli. Mbagħad nġektjaw kimika għaxtu sulfuric acid sempliċement biex imbaxxu l-pH ħalli il-membrana ma jkunx hemm deposits ta' calcium carbonate fuqha. U mbagħad bi pressa għolja ta' qrib 69 bar naddu l-ilma minn ġa membrana darba 40% jispiċċa ilma prodott, 60% jispiċċa dak li jidħulu reject li jispiċċa eventwalment il-baħar. Però dak ir-reject aħna nerġgħu nużawh biex nirkupraw ħafna mill-enerġija. Tant illi għandna sistemi li jaħdmu binqas minn 3 kW kull metru kubu. L-ilma prodott Joħroġ hawnhekk għal ġeġbijuni tagħna nerġgħu ninġektjawlu l-klorin aħna b'dożi baxxi biex nistabegwardjaw bħala batterioloġija u anke calcium hydroxide biex ikun remineralizzat u ħiereġ ma jkunx aċidus l-ilma u anke jissalvagwardja l-pajpijiet tagħna. F'każ li xi mill-impjanti tagħna ikun hemm telf ta' produzzjoni minħabba jew jinqata' d-dawl jew xi problema min-naħa tal-ilma tal-baħar, Hemm plan B. Plan B hija li nistgħu nġibu l-ilma lin-nies xorta minn ġibjuni li għandna eh, strateġikament installati dwar il-pajjiż u l-proċess f'24 sija normalment jirkupra. Min-naħa tal-ilma baħar, aħna ma naħdux l-ilma direttament mill-baħar, imma naħdu l-ilma mill-boreholes li mħaffrin ħdejn il-baħar xi 100 sa 180 metru fil-fond u l-ilma jittieħed mill-fond. Ġifieri jekk isir ehm, kontaminazzjoni min-naħa tal-wiċċ, min-naħa taż-żjut jew eh, kontaminazzjoni simili, dan m'għandux jispiċċa ġal-impjant.
Minkejja li saru investimenti kontinwi f'teknoloġiji moderni u anki titjib fis-sistemi ta' distribuzzjoni tal-ilma illi waslu għal tnaqqis drastiku ta' ħela ta' ilma kaġun ta' leaks, xorta waħda l-produzzjoni tal-ilma permezz ta' reverse osmosis jibqa' proċess li jikkonsma ammont sostanzjali ta' enerġija elettrika.
Malta taffaċċja sfidi partikolari minħabba l-fatt li hija gżira żgħira fil-periferija tal-Ewropa. Anki minħabba li Malta da fil-Mediterran tbati minn klima xotta u allura iwassal għal nuqqas ta' xita u wkoll f'nuqqas ta' riġenerazzjoni tal-ilma tal-pjan. Dan iwassal biex Malta tiddependi ħafna fuq il-produzzjoni tal-ilma mir-rivers osmosis li allura juża ħafna elettriku. Aktar kemm il-popolazzjoni u l-ekonomija tikber, aktar l-impatt tal-ekonomija ħa jkun fuq l-użu tar-riżors naturali tal-ilma, u allura jista' jwassal għal aktar dipendenza fuq l-użu tal-RO. Dan jista' jkollu konsegwenzi ta' ola żieda fil-spiża tal-ilma biex nipproduċuh. Jista' jkollu impatti negattivi fuq, pereżempju, l-kompetittività tal-industrija, tat-turiżmu, eżempju, u anki tal-agrikoltura. Allura importanti ħafna illi nikkonsmaw l-ilma b'mod aktar effiċjenti u nipproduċuh b'mod effiċjenti biex niżguraw illi t-tariffa tibqa' affordabbli mill-soċjetà kollha, speċjalment mill-familji l-aktar vulnerabbli.
Illum, madwar tlieta fil-mija tal-elettriku ġġenerat imur fl-impjanti ta' reverse osmosis. Dan huwa titjib konsiderevoli meta mqabbel ma' xahar snin ilu, U fil-fatt, l-enerġija li tintuża biex ikun prodott l-ilma kkunsmat minn familja huwa inqas minn dak li tuża l-friġġ. Iżda dan kollu ma jfissirx li aħna nistgħu naħlu ilma kemm irridu jew ma nagħtux kas kemm nikkunsmaw. L-avvanzi li jsiru fil-produzzjoni tal-ilma qatt m'huma raġuni biex aħna ninsew ir-responsabbiltà tagħna li nużaw l-ilma bil-għaqal